א גוטן אוונט חשוב'ע אידן. איך געפין מיך יעצט אויף א פלאץ וואס איך וויל פלעין שטיין דא און איך וויל וויינען. איך וויל נישט גארנישט זען. איך וויל שטיין דא און וויינען. פשוט און גראד. פארוואס איך געפין מיך דא אין א קאנצעטראציע קעמפ, א לאגער, וואס הייסט בוכנוואלד. איך האף אז די ווינט שטערט נישט מיין רעדן. בוכנוואלד איז א לאגער, וואס הייסט א קאנצעטראציע לאגער. האט מען דא געהארגעט אסאך אידן אויך. אידן זענען אומגעקומען דא על קידוש השם, אידן האבן דא געלעבט על קידוש השם, געפייניגט געווארן על קידוש השם, פאר איין ריזען, ווייל זיי זענען געווען אידן. גארנישט מער. דא זענען אומגעקומען יונגע מענטשן וואס האבן קיינמאל קיינעם נישט וויי געטון, פון קיינעם גארנישט צוגענומען, מענטשן ווי איך און דיך, טאטעס, מאמעס, בחורים, מיידלעך, האט עס אהער געברענגט, נישט קיין אהנונג געהאט וואס ווען ווי, מען האט זיי דא אלעס געפייניגט, מען האט זיי גע'רצח'עט, מען האט זיי געשלאגן, עס איז נישט מעגליך צו פארשטיין וואס אונזערע זיידעס זענען דורכגעגאנגען אין די קריג, מיין דור. מיין דור האט נאך געהאט די זכי' מיטצולעבן מיט די אידן, די אידן וואס זענען דורכגעגאנגען די קריג, אונז פלעגן זיי אנקוקן ווי נערוועזע אלטע מענטשן א גרויס חלק פון זיי, און ווען א איד אזוי ווי זיי האבן זיך גערעגט ביים בית מדרש האט מען געזאגט, נא, קריגס געשלאגענער, צודרייטער. וואס עלטער איך ווער און וואס מער איך לערן, וואונדער איך מיך אז עס זענען נאר געווען די פאר וואס זענען געווען אנגעצויגן זענען נאר געווען אזוי אנגעצויגן. עס איז נישט צו משיג זיין וואס די אידן זענען דורך. מען איז געקומען פון א פרידליכע לעבן, אלעס איז געווען נארמאל. פון איין טאג אויפן צווייטן טרעפט מען זיך אין א לאגע, מען פארלירט די רייץ פון א יומען ביאינג, מען פארלירט די צורת אנוש, מען קומט נישט צו עסן נארמאל, נישט צו טרינקען, מען ווערט אפגעריסן פון די משפחה, מען ווייסט נישט וואס טוט זיך, ס'איז געווען דא טאטעס וואס האבן נישט געהאט קיין אהנונג וואס טוט זיך מיט זייערע קינדער, וואס טוט זיך מיט זייערע ווייבער, קענסט זיך פארשטעלן? יעצט האסטו א זון, ער האט א סעלפאון, און ער טריפט די סעלפאון איינמאל, צוויי מאל, דריי מאל, און ער הייבט נישט אויף. שפעטער שטעלט זיך ארויס אז ס'איז נאר געווען די בעטערי האט נישט געארבעט. באט די ביסל צייט וואס דו זוכסט אים, די פחד, דו ווייסט נישט וואס געשעהט מיט אים, די unknown, דאס איז די שווערסטע שווערסטע שווערסטע חלק פאר א מענטש. מענטשן גייען אדורך אין די לעבן זייער אסאך זאכן. כ'האלט אז די שווערסטע סארט אדורכגאנג איז אדורכגאנג וואס. מען ווייסט נישט וואס צו ערווארטן, מען ווייסט נישט ווי לאנג ס'וועט נעמען, מען ווייסט נישט וואס קומט נעקסט. אונזערע זיידעס און באבעס וואס האבן זיך דא געפונען אין דעם לאגער, אדער אין סיי וועלכע לאגער, האט ער נישט געהאט קיין האלבע שעה וואס די טעלעפאן האט נישט געארבעט, טעג, וואכן, חדשים, יארן זענען זיי דא געזיצן, זיי האבן נישט געהאט קיין אהנונג וואס טוט זיך, טאטעס האבן נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זייערע קינדער, מיט זייערע עלטערן, מענטשן זענען געווען דיסקאנעקטעד, מען האט נישט געוואוסט צו מען גייט מארגן לעבן צו נישט. מ'האט נישט געוואוסט, מ'האט גארנישט געוואוסט. די נישט וויסן איז געווען די ערגסטע ערגסטע ערגסטע חלק, לדעתי. זיי האבן נישט געוואוסט, מ'האט זיי נישט איינגעזעצט דא פאר דריי יאר אין תפיסה, אקעי, ס'וועט אדורך גיין די דריי יאר און איים פרי. זיי האבן נישט געהאט קיין אהנונג ווי לאנג זיי גייען דא זיצן די תפיסה. צו זיי גייען זיצן דא א חודש, צו א וואך, צו א יאר, צו צען יאר, צו צוואנציג יאר, צו זיי גייען דא שטארבן, בלייבן אייביג דא. קיינער האט נישט געוואוסט. כעת נישט געוויסט אז קיינער האט נישט געקענט וויסן. דער רשע דער מכשי ם האט דאך געהאט א גאנץ אנדערער פלאן פאר די אידן פון די אלע לאגערן. די נישט וויסן מה ילד יום, ווען גייט זיך ענדיגן די קאשמאר, לדעתי דאס די שווערסטע חלק. די שווערע פון אלעמען. די אננאון. סאו אונז גיימיר יעצט כאפן א שפאציר, מנחם איז דא. העלא מנחם. מיין קאזין מנחם אלימלך. מעכטיגע פאטאגרעפער. וואס ער קומט מיך מיט די ערשטע חלק פון די נסיעה דא קיין יוראפ. און אונז גיימיר דא שפאצירן אין די לאגער, און אונז גיימיר זעהן וואס האט דא אלץ פאסירט. וואס מ'קען נאך זעהן פון אמאל. און מען דארף דאס וויסן אויך אז די רשעים ימח שמם וזכרם האבן מורא געהאט אז מען וועט זיך איין טאג דערוויסן פון זייערע רשעות דעריבער וואס זיי האבן געקענט חרוב מאכן איידער די אמעריקאנער זענען געקומען האבן זיי חרוב געמאכט. זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל בלייבן איידעס. איינע פון די זאכן, פון די ערגסטע חלקים פונעם דייטש וואס ברענגט ארויס די רשעות פונעם דייטש איז טאקע דער חלק. ס'איז דא אמאל א מענטש וואס טוט אן עוולה, ער ווייסט ער טוט אן עוולה, שוין טו בעד. ווען א מענטש טוט א עוולה און ער מאכט זיכער ס'בלייבט נישט קיין עדות, ווייסט ער בשעת מעשה אז ער טוט א צודרייטע זאך, און ער מוז טון אלעס אין די וועלט אויסצומעקן דער זכר, איז ווייל ער ווייסט בשעת מעשה וואס ער טוט. דער דייטשער ימח שמו האט געוואוסט אז ער טוט דא א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען פארדעם אין די היסטאריע, הגם די דייטשן האבן שוין געהאט פיין עקספיריענס מיט די רציחות, דאס לערנט אביסל די היסטאריע דא וואס האט זיך אפגעטון אין דייטשלאנד פון ווען די אידן זענען אנגעקומען ביז די קריג ועד בכלל, זיי האבן אלץ געהאט עקספיריענס אין דעם ווי אזוי צו שעכטן אידן. באט דאס איז געווען ביי זיי נעקסט לעוועל, פון דעם האבן זיי געוואלט זיכער מאכן אז ס'בלייבט נישט קיין זכר, קיין עדות. סאו מילא איך גלייב ביי די לאגע דא, איז אסאך זאכן גייט מען נישט זעהן וויאזוי ס'האט עכט אויסגעזעהן, ווייל זיי האבן די אלע זאכן חרוב געמאכט. איך זעה פון דערווייטענס א צוים, ס'דאכט זיך מיך אז דא איז די אריינגאנג צו די לאגער, און יעצט גייען מיר אהין, אבער קודם לאמיר דא כאפן א פיקטשער, געטס א קוק, קענט עטס זעהן א בילד פון נײַנצן פֿארטי טרי ווי אזוי מען פירט אידן דא אין די לאגער, אויפן זעלבן פלאץ ווי אונז שטייען מיר יעצט, מען קען אפילו זעהן די זעלבע ביימער, די זעלבע גראז, די זעלבע בודקעס זיץ פון די וואנט, אנבעליוועבל. יא, אויף דעם פלאץ זענען זיי זיידעס געשטאנען און גערודפט געווארן. ס'איז נישט משיג צו זיין.